Nama ke best seduai ti Lauren enggau Isra ke betemu cikgu? Tu cikgu, nama sekula kita ti suah mei di ground tu. Ti legi cikgu Nusik. Ai. Beren pun tekenyit enda children miss cikgu. Nemu kami dua nadai kala menda cikgu main gitar ngelama tu. Ke nama ke nama anak endur ai ngaban ci children miss udah lalu pengerindu uji cherita. Emm sik amai ke enu dua dek. Cikgu udah lalu pengerindu. Keti cikgu keti cikgu dini semuntik muntik Nguntik cikgu Jennifer nak. Cikgu nguntik eh ari belakang aja. Nak ukai nguntik nya nama anak cikgu. Nya nguntik belalai. Ooh nguntik belalai. Cikgu, nama ke buah sekula tu? Uhh tu cerita kamai ya. Tu bendar. Bisi ne maya petune guna ne ari tingkat atas. Nama ku meh pida atas ngandai kala siku ne meh ngaih diau ba atas ne lalu sien meh crita ne bisi kes bunuh enda disengaja nembiak bukai. Meh nasip petune maya petune malam hari sebedau seduai ke tinu magang. Sida ke amai tu ngaban. bemain siko orang mih gerempu ngagai diri ngancok ne cacok meh main game ata sik ke nama na nama liri na nama liri ke ngacok mata na liri siko nyo ambek ke tajam nyo tembus kepala kan aja pebila sama indok diak pan sama mega. Bisi ke sinu mutus pengerindu ketegal udah pangan bisi pangan laki udah bisi pangan indu ke baru enda munuh diri lalu muai ti muai diri uhh muai diri kati dep deh muai diri ti kitai putus pengerindu mayuh ke mayuh ke laki ke udah bisi pangan dah mung ku ita munuh diri oh sigi guna gamai ke nemu cikgu. Sekeda sekeda tu gaga atas tanah enda tenam nya silap ku uhh asrama dua ti enda suba pun kara ke pun kara tuai enda meh tu tebang enda meh tebang pun kara ke jai enda nua tu rumah antu ku enda selalu digerau laban ne nua rumah antu ku pun kara pun kara enda tenam angken tenam tuai.

Inu tu chukup pepila nama kumang lina ti kumbai aku main sekula chukup ti majak burak alis nemu panu runding ngundah diri chu ning chu nemu uhh nya tubuh inu ti nama lina nya ngundah diri entek anu ti keluar nya ti kurak. Tangan, dua-dua tangan pelanting ke bukai kaki nyau belipat ke belakang sekali. Nya rama pengindah. Seduai ti anu mandai ke kes tu anu ke nyebut ngagai bala nya meh ke bukai enti seh bemala tutup ngena rama polis lalu nutup kes tu. Anu mandai ke setiap sapa agi. Mung pia. Patut kami dua tu suah mende gerau uhh sudah ena main macam ja sudah deh ena siko ke nama reti lalu datai nama sudah deh temu jenis aku nya deh takut chanto.

Uhh Lauren wei srah tu buyan ayu kala laki siapa inu ka ke nuan ila siku inu deh berani ke ngambi ke nuan ke laki ila kapa ti ana ka phone sekali datai cikgu jennifer meh sangge cikgu dennis meh tepuk mua cikgu dennis kena tampar nuan ke ngempiak ku nuan. Ti mua meh ngundah ku pemua ku nuh meh ku kahwin nya ngundah deh ku bukai belakang ku ngundah nih ku nuh ngundah ku ku meh ku ninga jaku nuan ku ngeran ku isra tadi nuh semua mene inu ke diau ka sama mayuh ka keyah ketawa ka siku siku. Chu Dennis kena tampa enggau chu chu Cikgu Jennifer. Nya chu Jennifer huh kapa ko kapa ko nak ke ngambi nuan ke laki ko. Eh nganti ku chu Jennifer aku ku dep bisi lagu ke ku main aku main guitar tu deh ku nuan lagu pengerindu ku nuan. Mmm nan deh ku cha belagu enda ke nemu. Mmm. Eii nuan semina tu jenis ke tampa ke eno ngundah ke nama Rina nuan semina tu jenis ke tampa ke Jennifer nah seh ne Stacey mei ke nuan ne Rina jaku Stacey mei.

Agi nuan Agi nuan Reti kena tundah antum baru nuan enda guna nasehat ke aku tep kali ku ngundah ke nuan uhh ngau orang Malaysia tu buyan nuan tu ingat ba belakang kampung puan nya. kebun orang ukai tanah pendam enti tanah pendam lama antu antu kena kachau kitai kena kachau antu siku nanda antu dayan mua pa mua ku uhh enda meh enda kaja isra anang layan ne antu baru daku ambek ke antu enda ngayan depa mua reti baru.